Youtube Mirasym kanaly. Indi her gyssananda Nedir şa hojalygynda bir zada, döwletinde bir zat bolup gyssansa-da, Keýmiri çagyryp gelýärmiş, ine şuň bile maslahatlaşýar ekeni ýa-da. Onnoň şuň ilki bile Keýmirinden dyndaraly, Rzagula Onsoň özünden dyndarys diýip Rzagulyny oýnap başlapdyrlar diýe kakaň bütin dünýä hökümini ýördüp oturan adama Keýmir gelse gepläbem bilenak bu bir güýçli döwletiň eýesi bir Keýmiriň öňünde şeýdip ýaýaplap ýörse bolmaza sen gaýrat etde şuny häzir na myhmançylykdan uradar welin öňünden çykda öldür Bizem onsoň öldüren adamynam kakaňa başga bir adamyň boýnuna atarys, ony jezalandyrarys weli, kimiň öldürenem belli bolmaz, seň öldüreniňem gizlenip galar. Şeý diýip, kakaňam dynar Keýmirden, bütin Eýranam dynar. Şeýdip, muny öldüritjek bolup, Yrzagulyny oýnap bolýar diýdiripdirler diýýär. Men şunçalygyň görkezmesi boýunça atyp öldüreýin diýip diýýär. Boýun ýaňkylaň ýanyna söz beripdir diýýär, wezirleriniň ýanyna diýýär. Indi Nedir şa Keýmiri ýanynyň adamlary bilen Annaseýit wekilem mamşyn, Amandöş serdaram bar diýýär, başga-da oglanlarynyň batyr oglanlardan şo Gylyç Kemiren diýilýänlerden ýanyna ýoldaş edip alyp gidipdir. Ýedi-sekiz sany özüniň orunbasarlary, batyrlary bilen Nedirguly ýola düşüp ugradyp goýberipdir, ýanyndanam bir giden adamlar aşpezler beripdir, tä eýranyň çäginden çykýança şuň üç wagtyna nahar bişirmek üçin, dynç alyp oturanda çadyr dikmek üçin şuň hemme adamlaryny ugradyp goýberipdir eken weli, iň soňunda. arasy daşlanyp, Türkmenistana geçäýmeli diýen ýerine gelende, Rzaguly öňünden çykypdy-ä, ýaňky alyp barýan adamlaň öňünden çykypdyr-da, Şundan şeýläk kakam maňa ugrat diýdi, siz gidiberiň diýipdi-ä, adamlaň baryny yzyna gaýtarypdyr-da, Men özüm ugratjak. Serdar kakamy diýen bolup, bulaň hemmesini yzyna ugradypdyr-da, özi ugratjak kişi bolan bolup, olar gidipdir welin, diýýä, edil ýüzüniň ugruna bir bek gala bar ekeni. Bir gadymdan duran bir bek galaň içine Teýmiri ertipdir, diýýä. Ýanynyň adamlary-da ertipdir-de, öň dilleşilgi duran zat, alyp, güpül edip atmaga wyždany çatman, ýaňy galaň içine Derwezäni açdyryp giripdir welin, girenje batlaryna atdan düşüpdirler weli, bir Keýmiriň özünden başga bir alty-ýedi sany adam bar eken weli, bir elli-altmyş sany adam eli tüpeňli daşyna aýlanyp durupdyrlar diýýär bulaň diýýär. Indi ýaňky ýanyndaky adamlar esasan belli-belli adamlar, bir gylyç gemren diýilýän adamlar bolsa, bular gylyjyny çykaryp, Taýýarlanyşyp uruşjak bolup başlapdyrlar we o ýerde urşara zat mümkinçilik ýok diýýärler. Tüpeň çenläp durlar diýýär, hemmesi daşyna gabaryp durlar ony. Duruň oglanlar, ýygnaň gylyjyňyzy diýipdir diýýär. Gylyçlaryny ýygnapdyrlar weli, ýaňky adamlar gelip bulan elleriniň gylyjyny alypdyrlar oglanyň. Hemmejigini. Äkidipdirler-de, diýýär. Keýmir serdardan öňňesini Annaseýit wekilem, Amandöş serdaram, beýleki batyrlaram alyp, zyndana taşlapdyrlar, diýýär, ýaraglaryny ellerinden alypdyr, diýip. Keýmir serdaram bir güjümiň şagyna, şagyna bir palasmy, atkeçem bir zat atyp, Üstünde oturypdyr diýýär. Keýmir serdary oturdypdyrlar weli, indi Yrzagul diýýär, bi şu Keýmir serdaryň nazaryna gelip durup bilenak diýýär, muň adam öldürtjek bolýan adamlar diýýär. Ýaňky öldürtjek bolýan adamlaram gyssap muňa atdyrjak bolýalarmyşyn diýýär. Indi ol beýleki ýes tutan adamlaryny atmaň aladasynda ýok-da, şu Keýmiri öldürtmäň aladasy diýýär-de. Onam Yrzagulyň özi atmasa başga bir adamyň atmaga Hiç Nedir bilen arasy gaty gowy bolansoň başga bir adamyň hiç bogyny sanapmyşyn. Diňe Yrzaguly atdyrjak bolýamyşyn Nyrdamuny. Onýança Yrzaguly bir ýeri bir ýabsyn münüpdir-de gidipdir. Ondan epes wagtlap gelmändir welin, şo galaň derwezebany bar eken diýýär. Bir harbeşikli adam diýýär. Gelip durdy ýa hemme harby eşikler bilen ýanyna gelip durdy. Kemri serdar diýip aýdyp durdy ýa seň adyň men ömür eşitýän. Hemme biziň ha nemämiz bir bolmasagam siziň hatyraňyz şu halkyň arasynda gaty uly. Menem ilden eşden zatlam bilen sylaýan seni. Şu wagt seni yrzagula öldürtmek üçin getirdiler şu taýy. Men Nedir şaň Şu taýda derwezebanym bolup işleýän şu galada. Şuň aýlyk hakyny alyp, çagamy şuň bile ekleýän. Gullukda gezip ýören adam welin, ýöne şulaň seni bigaýratlap öldürjek bolýanlygy üçin men saňa aýdýan, serdar, özüňem bir zatlar sen aňýan bolmaň mümkin welin, seni şular şu taýda öldürtjek bolýarlar Rzaguly. Şu wagt Rzaguly şoňa boguny ysman Gitdi. Şu öldürtjek bolýan adamlary Nedir şaň wezirleri çagyrdy. Aňyr pylan ýerik şoňa gitdi, şo diýipdir diýýär. Onsoň indi muny eşitseň, adam ýaraglanýar. Öňem bir bihal adam däl, özem çakyn aňyp, näme etjek bolýanlaryny bilse bilendir welin, gös-göni seni öldürmek üçin getirdiler diýlensoň, hasam taýýar bolup durupdyr diýýär. Teýmir serdar onýança bir salymdan bir ýalyda, ýaly gurugan bir ösgün, bir purgun ýabysy ýaly bir zat bilen güpürdikläp diýýär, yrdawuly gelipdir diýýär. Gelip, atdan, öňüne gelip, atdan düşjek bolup, indi bir zatlar tabşyryk, bir zatlar buýruk, domlardyp gelipdir diýýär-de, ýaňkylar ony-muny edip bir zatlar diýişdirendirler-de, Ohow, dosyň ogly, bu minip gelýän zadyň näme? Sen bir Nedir şaň ogluna meňzeş däl-ow. Bir gatyr tapsaňam minip aýlanyp ýörsüň-ow, minip ýören zadyň näme? Bir ahalteke atyny minseň bolmaýamy-ow sen diýipdir diýýär oňa. Indi şoň diýilýäniniň sebäbi şo zamanada diýýär. Şo zamanada Maşadyň, Buharaň, Hywaň bazaryna ýekeje ahalteke at üzüşse diýä, bütin bazaryň adamsy işini goýup, ýaňky ahalteke atyny synlamaga gelýär ekenler diýä. Bahasy hakynda gürrüň ýok, näme baha diýilse, ahalteke aty Başga ýerlerde hanyň, begiň minip bilmeýän aty türkmeniň islendik adamsynyň gapysynda bar eken şo wagt. Şo wagtlar bir ahalteke aty diýseň, häzir tu bir ýüz dört diýip göz öňüne getiren ýalak eken-dä şo zamanada. Şeý diýeni üçin bir pikir üýtgäpdir ýaňky Yrzagulyň, şo derejede ahalteke atyna höwes bar diýip adamlara şuny düşündirip aýtjak bolýan şeý diýip. Onsoň. A sen näme berseň kakama bereýiň-de, maňa näme at berýäňmi, ho, sen? diýipdir diýe. Getir galam bile kagyzyňy diýipdir diýe. Getir saňa galam bile kagyzyňy. Häzir bir salymyň özünde bir ýüz ýigrimi sany aty getirip berer ýaly edip bereýin saňa diýipdir diýe. Onsoň bi Keýmir serdara hat ýazyp bilýändirem öýtmeýär eken Rzaguly welin, bir galam kagyz getirip beripdir welin diýe, Aýnazaryň adyna hat ýazypdyr diýe. Teýmir serdar ogly Aýnazaryn adyna diýip hat ýazypdyr diýär. Ýaňky hatyny hatynda diýär, ynha, kakaňdan Aýnazara diýip ýazylgy diýär. Yzyndanam kyrk sanaky kyrk sanaky dor at diýipdir diýär. Kyrk sanaky demirgyr at. Kyrk sanakam bolar. Desbi dahel tapyp häzir edip uradyň. Iki sanaky çebşiňem birini hurş edinäýiň, diýip ýazgyny durdýa. Iň soňunda-da diýýä, Gündiz görlen düýşüň bary ýalan, gije görlen düýşüň ýary ýalan, edil düýş ýoran ýaly edip dessine çözüň şuny diýip Hat gutarypdyr, diýýär Mazmuny. Muny okap görüpdir, diýýär Yrzaguly. Okap görüpdir, bir owadan hat bilenem ýazýar eken, diýýär Keýmir serdar. Muny indi ýüz ýigrimi sanakin-ha dor at, gyr at, boz at edinjek adam. Iki sany serbazyňy-ha eline ber-de ugrat şuny, ertirem-ha ýüz ýigrimi sany atly dolanyp gelerler, diýipdir, diýýär. Şeý diýipdir welin, muny öldürmek huşundan çykypdyr, diýýär. Ýüz ýigrimi sany atyň Aladasy bilen muňa Keýmiri öldürmek az pikirinden aýrylyp gidipdir. A gitjek ýeri nire muň, elimde durka, ýüz ýigrimi sany atdyr gelsin entäk, onnoň öldürerin diýen pikir kellesine galyp bolupdyr diýýär. Şeý diýip, iki sanak serbazyň eline bu haty beripdir-de, Bek gizläp diýýär, Şuny Keýmir serdaryň ogly Aýnazara eltip gowşuryň diýipdir diýýär. Bu haty serbazlar äkidipdir, Keýmir serdaryň öýüni sorap, Bize Aýnazar gerek. Muňa kakasy hat ugratdy, diýip, Aýnazaryň eline bu haty beripdirler. Aýnazar kakasy ylymly, sowatly adam bolansoň, hat okap bilýär eken diýýär. Hat okapdyr diýýär. Çinden okap görüpdir-de, munuň nämedigine düşünmän, Bi, bu hat nähili boldy, bu hat ýaman üýtgeşik mazmunly-la diýipdir. Onsoň Töwerek daşynda ýaşululary çagyryp baş çagyrypdyr-da diýýä. Kakam bir hat ugradypdyr-la. Bu näme diýdigikä diýip, indi daşyndan okapdyr diýýäýk haty. Okapdyr welin, bi Aýnazaryň aýalam ýaş gelin, heniz ýaşmagyny gaýynekejelerindenem açmadyk gelin bir gelende bir, gaýdyp gelende bir bäş-alty aý bolan pursatly wagtlary eken diýýä. Bi gelinem bu haty diňläp duran. Onda bu çagyrylyp okadylýan ýaşulularam aýyp, ýa? Bir düşnüksiz-le, ho, bu bir öz-ä düşnüklem ýaly bu welin. Han bu adamlary jemläliň diýipdi-ä. Bütin töwerek-daşdaky ýaşuly adamlary, maslahat soralýan adamlary jemläp, maslahat çagyrypdyrlar-da, halkyň öňünde bu haty okap beripdirler diýýär. Haty okap beripdirler bul goşa donly, sakgallary guşaklygyna ýetip duran nazarkerde ýaşulular diýýär. Aý, düşünip-düşünmez ýaly zat barmy bu taýda näme? Kyrk sanaky dor at diýýä, kyrk sanam demirgyr at diýýä, kyrk sanagam boz at diýýä, boz at diýýänem türkmen mel ata boz at diýýä. Onsoň muny ýesir düşendir bi. Muny satyn almaly bolardyrys biz muny. Bu ýüz ýigrimi sany atam bir kynam däl welin, bir o diýen bir neme-de däl, şuny derrew her tire, aýn-ha utamyş Mik doryny tapsyn, ynha Togtamyş myň demirgyryny tapsyn. Aý, ýene pylan ulurak tireleri aýratyn edip, o tireler ynha boz aty tapsyn, kyrk sanysyny tapsyn, dessine şu gün gün ýaşýança jemlemeli muny, diýşip, ýaňky ýaşulylar maslahat edip gidip barýamyşdylar weli, ýaňky Aýnazaryň gelni, Çaşyja gelin diýilýän gelin diýýär, meň gaýnym Beý diýip ýazmandyr-a o haty. Ýaşulylar düşünen hakda şuňa diýipdir diýe. Şeý diýipdir bol sen aç ýaşmagyňam aç zadyňam açdan düşündirip aýt bize. Bütin oba bolup saňa bütin türkmen bolup aldyrmajak boldular. Kaka doganym seni ýöne ýekeje özi şeý diýip aldy ahyryn seni hemme kişiň garşysyna çykaryp seni şeý diýip aldy-a näme bilýän bolsaň aýt sen diýipdir diýe. Onsoň muny Ýaňky Aýjemala düşündirip aýdypdyr diýýär. Muň kyrk sanaky dorat diýýän-ä, kyrk sanaky garasakal ýigit. Kyrk sanaky demirgyr diýýänem, kyrk sanaky ýaňy sakgalyndan ak giren ýigit. Kyrk sanaky bozat diýýänem, kyrk sanaky gyzyleňek ýigit. Heniz sakgal bitmedik gyzyleňek ýigitden ýüz ýigrimi sanak oglany taýýarlaň diýýär. Iki sanak çebişiň birini hurş edäýiň diýänem, hat getiren serbazlaň ikisiniň birini beýlekisiniň gözüniň alynda öldüriň, demin çykmar, yzyny görkezer düýe diýipdir diýip. Gündiz görlen düýşüň bary ýalan, gije görlen düýşüň ýary ýalan. Düýş görlen ýalak edäýiň diýýäniniňem sebäbi, gije gaýdyň, ondan galanyny özüm oňarýan düýe diýipdir diýip. Bi, oturan ýaşulylaň biri diýýär, Aý, men aýtdym-a-haw, şu hatyň syry bar diýýär, diýip. Şeýle bolaýmasyn diýip diýýär, bi pikirlerini üýtgedipdirler-de, bi gelniň diýen sözüni makullapdyrlar-da, Şu söz boýunça diýýär, muny çözmeli edipdirler diýýär. Bolýa diýip, ýüz ýigrimi sany atly bilen ol serbazyňam birini öldürip, beýlekisinem öňüni ýolbelet edip alyp gidiberipdirler diýýär. Gijäň bir wagty ýaňky gala. Ýolbelet serbaz ertipdir diýýä, onýança ýaňky galaň derwezebany aýdypdyr diýýä, Seň yzyňdan adam gelse, şulaň şu edýän namartlygy üçin men gelen adamlara galaň nireden gelmelidigine çenli ýol görkezip bererin diýip aýdypdyr diýýä. Şeý diýeni üçinem galaň daş ýüzünde garaşyp oturypdyr derwezeban diýýä, Eger şundan Keýmirin serdaryň haty bilen kimdir-de bir adam geljek bolsa, men şolary oňaraýyn diýip, bir galaň Bir ätiýaçlyk üçin goýlan bir gapysy bar eken, gaty kän wagt bäri girip çykylmaýan bir gala bir kyn ýagdaýa düşende içinden adam çykarbak ýa daşyndan adam gelmek üçin bir ýekeje atly zordan geçip biler ýalak gädik ýeri bar ekeni, bekem gapysy bar ekeni. Bu gapyny iç ýüzünden ýaňky derwezeban açypdyr-da, şony geläýseler diýip taýýar edip goýupdyr diýýär. Aňyrdan adamlaň gije gelýändiklerini bilipdir-de diýýär. Öňlerinden bir adam çykaryp, ynha, men ýol görkezjek diýip, galaň içine ýüz ýigrimi adamyny salypdyrlar diýýär. O derwezeban ýaňky adamlar gelşine ertip, Keýmir serdar bile duşurypdyr diýýär. Keýmir serdaram dessine, Baryň-da, galaň saklawyndaky adamlary Aýryň däniň, ýesiro adamlary boşadyň. Ol adamlaň biri bäş, alty adama taý gelýän adamlar diýýär-de. Şeý diýip, galaň saklawyndaky adamlar hem hiç wagt, hiç hili waka bolmansoň, o bir galaň, bek galaň içinde saklanýan zyndan, oňa bir bäş ýylyň içinde bir gezegem hüjüm edilip ýa içinden adam ogurlanjak bolýan wakalar bolmanlygy üçin, arkaýyn uwuklaşyp ýatan garawullary aýryp, Derwezäni açypdyrlar-da, ýaňky Annaseýit wekil lageýini çykarypdyrlar diýýär. Çykarypdyrlar-da, başga kişi bilen işlerem bolmandyr. Derwezebanam bulaň tarapynda bolansoň, ýaňky Gädikden atlary, ýene öz atlaryny alanlar alypdyrlar. Başga-da içinde türkmenlerden ýatan bir ep-esli adam bar eken, zyndandan bulary çykarypdyrlar. Duran atlardan olara-da at beripdirler dädin. Göni gije Gijäň bir wagty tutuşlygyna barsy galadan çykyp gaýdypdyrlar. Gün dogup ýokaryk galanda diýä, eýýäm Türkmenistanyň çägine ýola düşüpdirler, gelipdirler diýä. Garaz, ertir irden diýleniniň yz ýanlaryndan guşluk wagtlarynda oba gelip ýetipdirler diýä. Gelipdirler welin, bütin halk bolup öňünden çykyp adamlaň Aňyrdan topbak bolup dagdan ülker ýaly bolup gelýän goşun ýüz ýigr bärden giden ýüz ýigrimi sanaky, o taýdan ýedi-sekiz sany Keýmir serdar ýanyndaky adamlary bilen, o zyndanda ýatan tussaglardanam bir on-on iki sany, on ýigrimi sany adam bar eken. Bular bilen bir giden top tas bir ýüz elli töweregi adam bolup gelensoň, Aňyrda dagdan çykandan görlüp gözüýti adamlar başga bir alamançy däldigini anyklapdyrlar, Keýmir serdaryň gelýändigini bilipdirler. Öňünden çykypdyr adamlar welin gelip gelip gowşandan soň adamlar bilipdir gelniň pikiriniň dogry bolandygy ýaňky hatyň netijesiniň dogry bolandygyny ýa başga ýaňky Kyrk at, pylan tire kyrk at tap, Sen, pylan tire sen demir gyr at tap, pylan tire sen boz at tap diýip duran ýaşululaň biri sesini çykar bilmän dur diýädä indi. Bir gelniň meselesise çözüp bilmändir hiç gaýsy weli ýaşululaň içinden biri diýä, Aý, serdar, bütin türkmen bolup aldyrmajak bolýan gelnimiz-ä biziň barymyzdan akylly çykdy. Şu gelniň Hatyny çözen netijesi bilen etdik şuny. Bizde abraý ýok şu gelne Taňryýalkyn näme diýseň gelniňe diý diýipdir we men alamda şoň üçin aldym şu gelni diýipdir diýýär. Şu zatlara Annaseýit wekiliň ýok wagty şu gelin şunça nemäni çözüp biler diýip alypdyryn şu gelni diýipdir diýýär. Onýança adamlar kän zatlar sorajak bolýamyşynlar onça-munça garaz bagryň ýaňky ýesirlikden gelen türkmenler diýýär. Aý, serdar kaka, bir aýdym aýtdyrsana, bir aýdym diňläli-le diýşipdi-ä, beýleki adamlara maý bermändi-ä. Dessine, heniz oturyp-oturmakalar-da, derrew bir aýdym aýdýan adamlar tapdyrypdy-ä. Adamlar türkmen milli aýdymlaryny küýseýärler-diýýärdi, ýaňky zyndandan çykan adamlar-diýýär. Bi Öňki ýerli adamlar bolsa her kim, Nädip galadan nädip, nädip ýesir düşdüňiz, nädip galadan çykdyňyz, çintgäp, çintgäp sorajak bolýamy şunlar welin ýaňky ýesir adamlar diýe, hiç kime maý bermän aglaşyp, eňreşip diýe begençlerinden, Bir serdar kaka bize bir aýdym diňletsene diýip diýe, hiç zada maý bermän diýe, dessine adamlar diýe gazan ataryp, Sadakaň aladasy bile bolupdy ýa, birküç sany bagşy adamynam aýtdyryp başlapdyrlar diýýär.